Каләмдәшләрем, фикердәшләрем! Сезнең барыгызны да беренчедән изге Рамазан ае белән тәбрик итәм. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Милләтебезгә догада калабыз, милләтебезнең шәхесләренә догада калабыз. Шуңа күрә дә мин бүген инде шушындый ураза вакыты булса да Килергә булдым, Айратинемнең җылы сүзен әйтергә булдым. Һәм шуны әйтәсем килә, бер шәһәрдә яшәсәк тә, бер шәһәрдә яшәсәк тә, мин Айратны шагыйрь буларак интернетта ачтым. Әйе, дөресен әйтергә кирәк, берничә ел бик актив ул Фейсбукта эшләде. Хәзер Фейсбукны томалагач, ул инде Контактта булып чыкты. Мин дә Контактка күчтем, чөнки бөтен халык шунда. Һәм шуннан Шигырьләрен укып башта үземә ачыф ясадым һәм ачыф ясадым. Аның шигырьләре астына халык шул хәтле күп комментарийлар куя, егерме, утыз, мин беренчедән сөендем Айрат өчен, мәйтәм шигырьләре шундый әйбәт һәм шуны аңлаган халык өчен. Әле шигырь яратучылар бар икән, җәмәгать. Менә ирләр, хатын-кызлар имет дүрт килеп, утызар, кырыгар комментарий куялар. Бу күп кешегә эләкми. Бу бит алар чын күңелдән үзләренең фикерләрен әйтәләр. Шулай итеп, мин үземә интернет киңлекләрендә Айрат Суфьянов дигән шагыйрьне ачтым, беренче. Өч ачышым бар Айратка карата. Икенче ачтым, әле бит биографиясен дә белмим. Биографияләр юк берҗирдә дә диярлек. Аның Иске Балтач районыннан икәнен, ягъни Батырша хәзрәтнең якташы булып чыкты. Инде бу миңа икеләтә йөрәгемә якын, чөнки Батырша хәзрәт турында мин өч китап язган кеше. Ул районга ел саен диярлек Башкортстанга барып, Коръәннәр укытып, нигезләрендә догалар кылып, узган ел да бардым, быел да барырга җыенабыз улым белән. Шушы як кешесе булгач, инде миңа икеләтә якын булды. Беренчесе шул ние буенча, иҗаты буенча, икенче ачышым шушы Батырша хәзрәт. Өченче ачышым бу көннәрдә генә булды. Чөнки биографиясен беләсем килә. Мин элек шушындый гадәтем бар иде, яхшы шигырь укыгач, бу шагыйрьнең тәрәзәсеннән нәрсә күренде микән дип, мин хәтта 84 нче елны Такташ авылына барып, сыркыдыны эзләп табып, аның җимерелгән өен нигезләрен эзләп табып, Тәрәзәсеннән нәрсә күренде микән Такташның бу шигырьләр язганда дип, ул бит тәрәзәсеннән нәрсә күренә дигәне ул күңел дөньясы дигәнне аңлата. Аның тәрәзәсеннән кар урман кебек зират күренгән икән. Менә шуңа күрә ул шомлы язган, шуңа күрә тетрәндер ис язган Такташны әйтәм әле. Ә хәзер биографиясен укыдым да, биографиясен укыдым да, башка төрлерәк үземә ачыш ясадым. Беренчедән, аның бездәге кебек филологик югары белеме юк. Аңа мин аптырамадым. Бәлки, шушы югары белем булмау аны саклап та калгандыр нәрсәдән, ул калыпка салып язмый, такмакка шакмак язмый, ул стандарт белән язмый, ул бөтенләй башка төрле, менә үзе әйткән, утрауда чумып энҗе эзли бит, име, бер лирик героең. Менә ул бөтенләй башка катламнардан эзли. Безнең кибеттәге әдәбияттан, тарихтан без бит инде барыбер тормышта ул хәтле зур тәҗрибәләребез булмады, яза вакыт, яза башлаган вакытта. Тарихны өйрәндек, әдәбиятны өйрәндек, дөнья әдәбиятын өйрәндек, урыс әдәбиятын, татар әдәбиятын, цюх, көнчыгыш әдәбиятны. Без шуның белән тулыланып килдек әдәбияткә. Ул бөтенләй башка төрле яктан килгән. Менә тормыштан. Шул хәтле тирән катламнардан чумырып-чумырып ала ул, име, аны хәтта аңлатып та бетереп булмый. Һәм мин аңа үзенә дә беркөнне, бик сирәк-мирәк кенә сөйләшәбез, менә ул мине чакырды бу кичәсенә, мин аңа сорау бирергә батырчылык иттем, Син, энем, мәйтәм, гомер буе караш та эшләдеңме? Шушылай әйттем инде, бездә шулай әйтә, Гомер буе танмаслык караш та эшләдеңме? Әйе, диде. Караш та, кара эш тә эшләп тә ак булып калган шагыйрьнең күңеле. Карагыз әле. Кара эштә эшләп тә нинди авыр эштән соң бит әле үзең дә илһам табырга кирәк, изеләсең име. Мин дә эшләдем ул эшләрне. Монголиядә мин төзелешләрдә дә эшләдем. Анда саныңны җыеп ала алмыйсың, кайтып егыласың андый кара эштән соң, завод эшләреннән. Шуннан соң да үзенә нинди көч тапканым, шигырь язырга, яктылык күрергә, дөньяны күрергә. Менә өч ачыш ясадым, энем, синең турында. Инде. Шигъриятеңә килеп, әле ши- аның шигъриятенә дөресен әйткәндә, һәрхәлдә минем укыганым булмады, Фәтил, бәлки бардыр? Зур бәя биреп анализлар ясаган рецензияләрниләр бармы? Галимәләр монда утыра, бармы, җәмәгать? Һәрхәлдә мин күрмәдем, бәлки бөтен әйберне күреп тә калып булмый хәзериме? Аңа бәя бирү дә авыр, аңа б- чөнки чын ш- шигърияткә, чын моңга, менә моңга бәя биреп булмый бит инде, моң-моң дибез дә елыйбыз, име? Чын шигърияткә дә ах итәсең, әмма ләкин бәя биреп булмый. Әмма бәя бирергә кирәк. Менә мин үземнең ачышларым әйттем, хәзер синең ачышыңны күрсәтергә кирәк. Айрат Суфияновның әдәбиятта ачышы нәрсәдә? Аны мин эшли алмам, мин әдәбият галиме түгел, аны галимнәр эшләргә тиеш. Нәрсә белән килде ул әдәбияткә? Нинди ачыш ясады? Менә мин әзрәк кенә кыйпылчыкларын күрсәтә алам, әйтеп бирә алам.